Türkiýede Türkmenistandaky adam hukuklary barada umumy maglumat berildi. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň birinji aprelinde Istanbulda Türkmenistan, Garaşsyzlygyň otuz ýyllygy atly kitabynyň tanyşdyryş konferensiýasy geçdi. Türk diňleýjiler üçin material geçen ýyl döredilen Ýaş türkmen aktiwistleri, Hak-hukuga daýanç toparynyň tarapyndan taýýarlandy. Çärä dokuz sany türk jemgyýetçilik guramasynyň wekilleri we metbugat işgärleri gatnaşdylar. Tanyşdyryş dabarasy Halkara Adalat platformasyndan Adam Çewik tarapyndan açyldy. Türk hukuk goraýjy aktiwist Türkmenistanyň dünýäniň iň repressiw we izarleýlanan ýurtlaryndan biridigini aýtdy. ýaýratdy. Ýaşaýjylaryň köpüsi garyplyk çäginden aşakda ýaşaýarlar. Möhüm kanuny, sosial we beýleki meseleler henizem çözülmän galýar. Iş gözlemek üçin ýüzlerçe müň raýat daşary ýurda, şol sanda Türkiýä gitmäge mejbur bolýar. Ýurtda islendik başgaça pikir ýöredilýär. garaşsyz syýasy we jemgyýetçilik guramalary gadagan edilýär we metbugat azatlygy ýok. Ynsan hukuklaryny goraýjy halkara jemgyýetçiligiň metbugatyň ünsüni çekmek we Türkmenistanda raýat jemgyýetine edilýän basyşy duruzmak üçin bilelikde işlemäge çagyrdy. Hak-hukuga daýanç toparynyň aktiwisti Dürsoltan Taganowa Türkmen Helsinki fondunyň syny taýýarlamakdaky goşandyny belläp, Türkmenistanda söz azatlygyny, birleşmek, din azatlygyny we demokratik saýlawlaryň ýoklugy ýaly adam hukuklarynyň hakykatdan bozulmagy barada çykyş etdi. etdi. Şeýle hem häkimiýetleriň ýurtda koronawirus pandemiýasynyň bardygyny ykrar etmekden ýüz öwrendigi üçin tankyt edilýändigini aýtdy. Taganowa Türkiýedäki türkmen raýatlary bilen bolan ýagdaýa ünsi çekdi. Bu ýurt köp sanly türkmen raýaty üçin ikinji öý boldy. Şeýle-de bolsa, müňlerçe watandaşymyz pasportlaryny uzaltmak bilen ençeme ýyl bäri kynçylyk çekýärler. Şonuň üçin bikanun migrantlaryň ýagdaýyna girmäge mejbur bolýarlar. Pandemiýa başlanandan soňra Türkmenistan serhetlerini ýapandan soň, ýagdaý ep-esli ýokarlandy. On müňlerçe adam henizem watanyna gaýdyp bilmeýär. Düzgünleşdirilmedik kanuny status sebäpli bu ýerdäki köp hukuklardan, şol sanda lukmançylyk kömegi, pensiýa we iş bilen baglanyşykly şikeslerden goramak hukugymyzdan mahrum bolduk. Iň gynandyrýan zat, watandaşymyz bu ýerde aradan çykanda, türkmen häkimiýetlerinden haýyş bilen ýüz tutamyzda-da, ony öýünde jaýlap bolanok. Şeýle hadysalaryň ýüzlerçesi bar. Tanyşdyryş dabarasyndaky beýleki türkmenler we türk aktiwistleri hem çykyş etdiler. Aklawjy Ömer Ýüzgül. Türkmenleriň ezilen ýagdaýyny görýäris. Muny äsgermezlik edip bolmaz. Dogan türkmenlerimiziň hukuklaryny bozmagyny bes etmeli. Geçen çykyş Türkiýede we Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýjylar bilen aktiwistleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ädimlerinden biridir. Käbir gatnaşyjylar on ikinji martda geçirilen prezident saýlawlaryndan soňra resmi Aşgabadyň barşyna üýtgeşiklere umyt baglaýandyklaryny aýtdylar.